na kwariganirie neende ase omoroberi oito egepindi giaito gia tamba, ase togokoretera abanto baria bachire enkuma goetera egasi yabo gose ekeegwa kiabo. Rero igo nachakege ensemo ya Nyatieko, Kisii County, gocha komorigia omosaki bw'amang'ana amang'ana amayie, oria ogorete ogokoretera egepindi keria ekiya sana goetera eredio yago eria oyanchete y'ekegusii gekorokwa Ekirambauti. Eki kinache komorigia omogaka oyio onye gotoa omogano oye, tomanye naki anyorete ekeegwa eke kiaye, naki amanyete nakebwate, naende amang'ana amange aria oratake komanya kuhusu omogaka oyo. Erieta riane nigo nkorokwa Nyamwaime Dennis, naende nabo okondoka Omwalimu, oria ore ase ekamera akorokwa Felix Mogendi. Karibu sana ase egepindi giaito.

Ishmael Monguru, nerieta rinde riacha rikaire rieta riane Ikram Bauti Monguru. Yes. Ikram Bauti Monguru. Eeh. Iga iga nonka. Aa nonka kabisa. Ooh. Aba nabagetutu bara? Aa nabagetutu.
Okay.
Mbuya sana. Eeh bono Maega totarasoa ase egasi eye yago gocha gwakora iga, mbuya ngotaka naro akomanya buya, buna totebe bono aye abana mbare ngobwate iga,
incheeee nimbwate omokungu ore na abana batato, nigo nakorete enyangiiii ya SDA, igo abwo bana abwo bonsi moyo bare. Moyo bare bonsi? Ee, batato.
Okay, mbuya sana. Bono esukuru aro ngai gwachete ogasoma? Nasomete engaki eria ya kare ya Tieko primary, na ngataka kogenderera esukuru tata agasira, omorwa ominto agasira, togatigara tore abwo. Mwaria ekero nanyora ng'a besa nchikongendi gochia Motu ngatigerera nchera ngagende Youth Polytechnic ensemo ya Nyaore, ngakora egreat kiane ngaeta buya ngatomwa ase esukuru ende ekorokwa Manga Orotuba Youth Polytechnic nkaba manager ororo nkagenderera gosomia ororo.

Ee, nembeo ere ne chinguru sana, otari korora ase ekoru-koru, nabo egocha buna bono nse ase toikaransete, onyore ekobucha ebinto, ekobucha ebinto, ekobongirioka ng'a pu pu pu pu pu, yamanya koira gochia igoro, abanto bamanya gokerora ng'a kei kei kera mbagotu giasoire aria.

Ng'aki gwakorete ritang'ani agwo ka identify esauti eyio, ng'aki gwakorete ritang'ani pi. Gento tikio nakorete, ekero narenge ase emeremo yane iga, ngacha nkanyora eratio y'egesa. yachakire korigereria ng'a amang'ana nare ase ebitunwa biaito bia Gusii atari maya ama abe amabe, na abagaambi mbare konyara koyasioria. Ekero onde ase ensemo eyio tokamanya kobeka emetwe amo bono na abande baminto goetera ase oyokabeire okorokwa Onsagi Charles, akaba buna nere pioneer, ng'a bono ng'aki togokora? Togacha amo tokaroka ng'a bono. egento nkere gekobogoria ebinto korwa ase egete gekorokwa ekerambauti, ring'ana erio tikeroke. Inche omonyene ekero twachaka koigwa ng'a bono ango ripoti, tomanange amang'ana ayio mwayanyore ase ebinyoro, kera omonto achagete neriogi riaye buna are. Iga eri korwa kare ekero kwarenge omwana, ngoakari- ngoa- ngoakarikoreire igo? Yaya, Eh.
nonye inche omonyene Eh.

Erio yaani bono ekero ngokwana gochia aria, eriogi eri igo rigochenche, goetania buna bono togokwana iga. Bono ekobera are amariogi abere eri tindi komanya buna rigosoka, rakini bono eria yane ria botambe buna bono togokwana iga, Tokwana iga. na bono nabo ere iga. Ee, naende bono toka gokwana naye, riogi riria riogokwana ekerambauti, ntokorikwana naende abwo. Yaya. Okay.
Yes.
Ase family iga abana abo batato gwateba Mm. onde nare o- o- kogwete me- me- ra- labda agachi gosomera obosegi bwa amang'ana. Abana aba bane bonsi Mm. em, omomura one nare okorokwa Sikwera gose Abednego. Ehe. Abanto eriogi eri riane Ehe. ekero bakoriigwa korwa ase eredi are ensesemo ya Funa. Ehe.

Igokorora ng'a etagweti eng'ina nekoguse, okorora ng'a nabo bangwete. Nabo bakogwete Ee, enchera engiya.
oyo ogatata ere nenyaroka, ere bono tabwati mang'ana aye. Ee, Okay. yes.
Bono nde timanye mwaka ki oyo gwachagete gokora egasi na Egesa FM. Ebuya buya aho twachagete amo na abaminto, oyarenge 2010, 2012, Aa, nario ebwatete ense bono. Naye bono nario abanto banyemanyire ekirambaut, Ee, bamanyire bono, ekirambaut. aa, nario bono ebwatete ense kabisa kabisa. Eh. Yes. Okay.
Ee. Eh, naki bono mo- mogocha mwa- mwa- ng'aki gose omonto ba- abanto ba- ng'aki abanto bakobamanyia, gose naki oino mogokora mwanyora amang'ana aya, buna akorekanire ase ekenyoro gete, nario mwachia konya ripoti.
Amang'ana aya rotokogenda ang'e chinsemo isato inye, namba eyemo nkonyora tokorwa ase abagambi, twanyora korwa ase abananchi, abwo bare chinsemo ao gose ekeonto gia community policing gose abatongore, yaani abatureti, eh, amo na abagambi. Ekero twakenyorire egento ekio, Gose nomwananchi ototomeire gotokoboria omogambi ng'a eng'ana nere ekotebeka na iga, nere ase ase okogamba, ototuhakikishera ng'a eye bono. Twamanya kogenda mpaka ororo goetera ase omogambi, twaika ase eng'ana eyio ere. Eng'ana eye nero nkonyechunchuga tore ase enchisemo isato, korwa ase omogambi, ase abanyene aria ase ekorekanete, na abanyakenyoro. Twaga twanyora amang'ana ayio onsi, twamanya konyora bono omoyene bwaye. Na amang'ana aye ekero twayanyorire, naende tari gotigera igo, inche omonyene nimbwate egechunchugo kiane koreng'ana buna nsomiri, ngochunchuga omogambi, nchunchuge ebaria bakorerwa, gose baria bakora, amo naende nchunchuge omwananchi nere eripoti yaye, manye konyienana bono nyebeke ekerambauti gochia aria ase egochia. Na aye goika aria ase gochia, nabarabwo mbabwate egechunchugo kende, na barabwo bachunchuge eng'ana eyio, barore ng'a onye eng'ana ende yatobekania otari buya, yabasa korenta emechando, nabarabwo bayechunchuga. Bono egento eke gocha koruegwa gochia ase eredio.
Kiaraeteire ebichungi ebinge. Eeh, kiaraeteire.
Eeh, Eeh, okay.
Eh, Okoba amang'a okoba okoba ekero omonto agocha otegereri omo omorobere bw'ekerambaguti, amang'ana naro ayande agocha akorekana mpaka omonto agokumia buna gwa. mwanye koripoti egento kegakoretera riberera, ebiarabeire
eeh ngoripoti inde ebinto biandentera omanye emenyegero sana eeh. Ng'aki bono ogocha gokora ekero amang'ana akorekanire igo?
Buna bono egento nkorora ase gegotwara oboge mono, omochani ekero gwakwanire gose na ase ebinto bia abagambi, erio bono bare abanto baria bare abagambi bono. Baria bachorire.
Baria bachorire.
Egento eke mbari gotaka bakerorekane igoro, nigo bakabona negento bagokerenda sana, bakora ng'a nerieta kegosaria. Gose akonyora omogambi omobe otatageti mang'ana ayio okare emiaka eria emekoro yangete chimedia, yangete amang'ana eredio, igo agogochanda sana. Nkorora obokong'u bokorwa. Obokong'u bonde. abasikari, gose akonyora ekeombe keria kere emiaka eria emekoro getamanyeti ng'a emedia neyemo ekoagacha eserekari na koagacha ense, okararia mosunte dark ages eria amang'ana atatakeire yaani obogambi bwarenge gose ejama yarenge eyemo. Na barabwo bakogochanda sana ekero mokogenda gose na egento kiabeire. ng'a bono ngotakore goketunyerera, nabarabwo okonyora bagogochanda sana, otatiga rioka kwanyorire omonto o understandeti ng'a emedia na eyemo yabo ekorenta oborabu na ense yaito igo yaikeire abwo. Abanto bande nkorora bagogochanda abanasiasa, omwanasiasa ekero okonyora ogokoraa estory. egento keria etari buya gose namaaki are gokora, gose na omonto akire enkundi, onde ochonereria ochake gokebeka, nabo ko- oranyore sasa nyakemeni. Na omonto abanto bane nacha nkanyora bwango iga nabarabwo bachakire etabia eyio. Abapastor. Bwango iga narenge amatanga aria ase akorokwa omosasa mosasa aria ang'e na bosongo, Omo MC egete naro okwete okabeire omo councilor orenge korokwa Ngarana. Egaika engaki akoenda ekanisa yaye nkoenda arenge ekanisa buna ere botambe akarara. Pastor ogochia korigereria akanyora oyio oikire korara, akamumia ki nyagitari bagatangasa ng'a orarire. Engaki y'amatanga aye emeganda egachicha nere agacha nabakristo baye, kani nabwate omosikari. Aba pastor mbabwate abasikari babo. Bono pastor ekero achaka. koura omwemusia oyomo rikondo, abanto bakaigwa bobe sana. Na inche nonya narenge buna oyokomoreka amang'ana, ngansa komoreka bono pasta egenchereria akoura omwemusia ee bw'orogongo orwo rikondo, akamokwanera amang'ana amaroro ase. Na inche nkagenderera kobwata. Nabo nanyorete aania omosigari oye orure ase omokutano ase abakristo baye, agacha mpaka asende, agantebia inche nomosikari, togobasa kobwata amang'ana ayio. Aa bono nonye naanchete gokumia ng'a naba apasto nabo yaikere iga, nkaisa aye omosigari nkamoiraneria iga, Mosigari kora egasi yao, na inche nkore egasi yane, buna kera omonto achikire. Agasuka magega, akagenda agaikaransa. Ikwo iga nonkonya korora chinsemo echio nakwaneire nke, nao tokonyora obokong'u sana. Ensemo ende naende yachete egachaka ekero nachagete egasi eye, ntobwate amang'ana getagotokorekanera tari inche bweka, nabagokora abakumia bande bonsi bakomoreka. Aba abageni bagochaka bono. Ekero bakoumera na baria bande bachagete kare chimindi abaria bande bamwabo tibakobachaya. Bakobachaya. Okanyora ngochaywa eki ne ekerambauti, abanto baria ba risabu, abanto baria bakare emari ebatabwereti yabo, yaani okosongwa enchera gete sana ng'a hata waisa egento eke nkeri popular. Neba ng'a bono mwarangerigwe Ebakorokia amatarau abande, egento eki ngakeremereria sana buna emete y'enyamo. Nchenka nacha ng'a inche negesa giantomire, naende ngokorera omwananchi emeremo. Ngaticha amato ababe amang'ana aye bakanya gokwana nkagenda motu. Nkaripoti ebinto bire unique mpaka bono bakagenderera motu mpaka bagacha kong'ancha ng'a no, omonto oyio nabwate at least oborori gete. namang'ana aya gokwana, iga are amasinani, naende intwe ntonyabwati aba tore iga etaoni rende ntogoteba nintwe abanene. In fact bagaansa kong'ancha, lakini ekero amatuko amange abeire. Bakabwata obochai sana. Babwate obochai.
Inee!
Ndoche emechando nemenge sana na abasaki b'amang'ana amanyia bakorigia bakonyo bakorigia bakonyora bono nigo na Inee! Egento gete gento nataka komanya emiaka eye yonsi pi gwakorire nemenge sana okoba kwabeire ase emedia abanto mbamanyete eriogi eri riago ekero gwachire ase emeyega buna amatanga iga nonye chinyangi naki ogocha gwaa gwa handle fame.
Yaani okomanyekana kwane. Ee, ng'ake okohanda ogosangia abanto labda abange batete chibicha, abande batete kogokwania. Yes. Ehe.
Ase chinkuma chi- chiane ekero twaikire ase emekutano, Eh, nkonyora abanchi abange sana baria bang'anchete Abande batagete nkwane, abande batete gonkwania, abande bagokwana ntaraika ng'ai nere kerambauti. Eng'ana eye ekero nai- yaikire aa inche omonyene, nkorora ng'a kanga tibankwana igo ase omo kwanya gonkwana kwane. Lakini inche korigereria inyora bang'anchete. Lakini inche omonyene tindi gosiboka ng'a igo nkorora ng'aki bono bambeka iga, ng'aki bono ban- ng'aki bono bambeka bwango ase abanto ekabira eye bono, na onde nabo oranyore nere na akangechete ase okong'aka rigena, orochi bono. Lakini rende ase eng'encho y'ogwancha oko iga, na inche nagoka ng'a yaya, aba nabanto bane, igo mbanganchete mbaroche egento ekiya. Bono kobagotaka gonkwania, nabamanye na inche ngosasoka nabarabwo, egekogera nabaanto abaya, namanye bono nabaanto abaya nabo togokwanania, abande chisemi bagonsaba, tindi kobarina, ekore goetera chisemi echi iga, nao nkonyorera amang'ana abo, na onye tari chisemi echi chiane gose nkobaa, kanga amang'ana amange tari kong'ikera. Igo ase amang'ana ayio onsi akoba inse abwo inche nkoyaarigania ande, na igo nkora ng'a nase engencho bang'anchete. Okay. Yes.
Buya sana. Bono achievement ki kwanyorire aye buna Ishmael, achievement ki kwanyorire goetera ase omorobio bw'ekerambauti? Egento nkorora kiandenteire obuya gete kiandenteire ekerambauti. Nyomba eyemo tiamanyekanirie ase abanto ao ao, babe abanda, babe abataka, babe abantagete, na abatantageti, ekiandenteire sifa gete, nonye nase nabo nkogenda ase omosangererekano gete, ntare koariganiwa magega, lakini bono nabo ng'a kera mbauti yaikire aa.

Egento ekio omanyete ekero ekegari kebwate ebinto ebi inche ntaereirete ase ayaroo ebi- ebitoki maybe tiga ntebe, totebe gwakorire emere emerebere eye yago mo- eprogram eye gwanyekorire, chinsa chinde ogosangiii mbaranye air ase eges fm. Bono mogocha mwakanwa according muna yaba aired gose mogokanwa monthly. Eke omanyete, igo torikire emeremo. Eyo, eyo torikia. Igo teri ati no bono No, which no. means no tareta program sorry chi- teri kera rituko e- ebinto bigokoreka na ebinyoro. Eh, Eh, bono no tareta program ende yonsi. i- eh, lakini Eh, igere must ng'a goika goika o- oe- osoe ebinyoro. goika orente. Eh.
Eh, Igwikorenta. Igwikorenta epo- e- Estori chi- estori. estori igwikorenta amatuko aya onsi pi atano Oh, kera rituko. kera rituko. Okay.
Morobererio ogochoba saa tatu na nusu na saa kumi na mbili ekemambia. Eh, Oh.
yes. Bono abanto aba bakora ekerambauti koruga iga Kisii County naye bweka? Yaya, nigo tore chikaunti ibere Kisii na Nyamira. Abanyamira mbaro na aba Kisii mbaro. Buya sana. bono igo natakanete manye ekero ogokora egasi bono na royal media through goetera eges fm, enchera neroo ng'ende ekampani ende erakorigie maybe okore marketing, marketing ebinto na ebinge orakore marketing okoba nobwate erieta isiko igaa.
Mbanye kondigia lakini erate yaito ya egesaa netoete ogosibore. gokora amang'ana ao ao, koreng'ana buna naye Omwanyabanto ogokora, nabo okorangerigwa nabasani bao baria bagwanchete, obakore koreng'ana nokogania kwabo, erio eretii torigotogoitera gototanga. Lakini bono ero gebwate ng'a Netoete egasi igo togoika tokore egasi yabo buna etoete, lakini na moino aa chinsemo echi chinde naboro mbotoete obosibore. Ee bono.
Okay, buya sana. Igo bono emiaka yago nerenge bono iga? Inche bono mbwate emiaka esitini. Esitini? Yes.
Sixty years? Yeah. Okay. Abasae mbaroo batete gochaka amang'ana a journalism bono iga, totebe emessage ki orabae?
Nichigo ndabae ng'abasaaba batagete egasi eye ye chiretio y'ebinto emitandao yonsi yonsi, tiga omonto kera omonto yekarakari, na mono nkonya korora ng'a abanto baria babwate ebiegwa gose eriogi riaye gose enchera gete iga, nkorora ng'a birobio igo bire automatic. Nabo nare kobateebie ng'a nabarabwo gotiga babe abanto betenenire, mbategemea ekegioka, tiga bebeke ase aanga aanga eange, nabarabwo ekero bakogenderera ekosi ekabira eye korigia, erinde nabarabwo bakore emeremo ende tibabase gokiini chinchara ororo, ng'a nabio nao ensemo eyemo yoka batagete gotegemea ng'a. Ng'a gicha ere akagendete abwo agatrain ebinto ebi nina nini bono naro abwo tu eke nabo keramonyore ng'a kiamoirire ching'u tanyora tanyora ase agokora lakini bono ekero are asoete chikosi asoete emeremo ende yonsi agokora emeremo ya mogondo agokora eg yaani eruete ase kera egento igo okonyora osangeririe ebinto bikomokonya na ekero arengereretie ase ensemo eywo. nabo okonyora egento ekio epart yaye yamogwereire gose ase okomanyekana kwaye agendererete eng'encho eyio goeta goeta nabo akomanyekana ocha konyora ensemo ende gete yamoirire igo tibabasa korara ee bono. Baigora amaongo abo. Ee bono. Okay. Omonto otete gokorangeria ase omoyega maybe ogende ogokia abanto maybe enga buna entertainment enchera ya ogocha kwa ripoti mm. negento kegoentertain sana ng'aki agokonyore bono. Iga konyora goetera ase enamba yane y'esimu, osabori ee goetera ase enamba yane mono onye omanyete nabo akong'akera esimu, gose onye tamanyeti nabo akoboria oyo omanyete amoe enamba yane. Enamba yane nabo ing'anchete inche monto onde bwensi ka ndangeirie, inche tachi kong'enta. Nabo nkomoa enamba, naende nindwete obosibore ng'a aye onde bwensi ogosabire enamba, aye moe, naende ontebire inde ng'a naeire nyarebe enamba yabo. Eeh.
Noanche koba bono goetera ase platform eye ya Nyamombe TV, obae omonyene, onde bwensi otagete kogoikera, akorigerere, batebia nge ase goetera ase escreen eye yaito.
Enamba yane y'esimi, nigo ere zero seven twenty. 0720 nero enamba yane. Omonto bono otete gogokonya maybe agosukie gochia ekewango kende, inki ara inki oraganie agokonye?
Egento nkorora mono. kegonchanda, obogima bw'ense eye bwakong'ire sana. Na obogima bw'ense eye buna bokong'ete botagete onyore ecapital echi nachio chigokora kera egento bono ase twaikereire. Abanto b'eredio mbare naigwete ase eredio amatuko aya tire baigwekanete buya sana, abanyange ero na abanto baito bare bagogeti sana ase amariogi ase chiredio, lakini ekero akwete egento egekang'aka buna enkoba, yaani agakwa. akaba omotaka nabaanto mbache komokonya. Egento eke kegansomia eleseni ng'a ndoche nabo gokora egento ekiya lakini okwe kore omotaka baanto mbagokonya. Igo ndora ng'a abanto baminto baria babwate ogwancha okuya. Tiga barigererie abanto baria barorire ng'a nabarabwo mbabwate okwama okuya gochia ase chiredio, mbabwate ebiegwa ebiya, naintwe batokonya buna mwanyabanto, nari naintwe tokoigwa ng'a ntore nabanto baminto batwanchete. Especially buna inche, nabo ndatebe ng'a naroche konyora abasani bane. Bankonye, ning'ana yaroche kongokia mono, ekore obogima obo, okomenya kw'obogima obo no mbo nkombangete, yes nkombangete because natema korwa omogano one ng'a igo ndwete ase efamiri entaka, abaibori bane bonsi tibaiyo, korwa abwo ase obokong'u bwo kong'era kabisa gosuki gokong'a ebigokoro, gotema sana ase chimbandera naende. Goetera ase eriogi, nonya nansa komanyekana ase nini buna akang'enang'eni karia ka botuko tari etaya, karia aganto karia agasa, gose na egesase gekari gose ngento ki, gakomesi korwa ase egete. Bono inche naete konyora mbekerwe nonya na etaya ya ekebe eyayane rende totige akang'enang'eni karia ka botuko kagoeta, omonto nakobekera nonya na agataya karia akanyangira yaani karia ke. nayoka komesere, igo ndagogesa. Igo nabo mbwate echallenge sana ase obogima obo, na enchera abwo nkong'erete. Ekero gwatebete aya, omonto maybe oria otagete gogokonya nabo ata understand buya. Omanyete bono inche nabo ka specifically ekero ngoteba omonto ang'e eke, igo etaya igo gwateba na estima, estima. Yaya, igo ng'aki? Omonto ase agonkonya ensemo ende yonsi korokwa ng'a nibo gose chibesa agete, aa bono inche ang'antire, ekogera nimbwate ebirengererio, nabo ngokorera egento ekio mpaka omwari oye. Yonchoreria gekonye my family nonya nomonto onde ore ensemo eye ekogera igo kwanyorire naye ekari na abanto Kari na abanto bamino.
yes naki eki na minute Okay, nakounderstandire bono.
Ewo. Eh, mono mono ekero omonto atete gokonya totebe agokonye nonye chiribi hamsini nabo agokoboria echi bono nakoire, inki ogokorera? echi bono
Igo ndache korera egento gekorwa koboonchoreria. Ebinto omanyete nebinge sana, ekero ogwata chibese, nigo nkorigereria aria ase emenyete na ase ensemo erinde, inki mbanto, inki abanto baganeti aa? Ekero nanyorire, bono onye gwansa gokorera egento ekio nanyorire bono gokibaga buna ngokora mpaka. Kenentere ebitoki binde, na korwa ororo kenya kogorea, kenya kogorea nake konya abanto bande. Igo goika kwansa ndigereri nki getakeire gokorekana. Yes. Na kore ng'a no chibesa echi kwairwe. Eeh bono.
Maega totarakora omoroberio oyoito, nigo nagani. Otang'ende esauti erio, toiranerie esauti eria maybe ime amang'ana naranyore omogaka naro onyorire ase ekenyoro, omogaka oye emiaka around forty iga, onyorire otibongire omwana, abanto baichanete sana, notebe gokoripoteria nyamwembe tv oichanete sana eh.

Igwa, igwa, omogaka bw'emia etwanekaneti goika emerongo ene nigo abeire ogotachera ase omwana omosiniini oborera Korwa aaria nse ensemo yasiroka, nyuma y'abarigereria komagamaga bakanyora omwana oyio nigo abekire ense akorera, ogochia kogenda ase ng'ina, ng'ina ogochia koboria omwana inki giakoria, agateba nomonto gete ondonyeire ense eye, nere nigo abwate okorera okorera okobe, abatureti, community boards, na abanto baetanani nabwo. Tibamorigete onyokwa onyore ribarata ase ribarata okobwatia omogaka oyio bakanyora akire ebituma ime, korende bakamobekerera bakamobekerera goika bakamobeka biara. Bono nere nigo atebete ng'a namasaitani amokoreire igo tari ogwancha kwaye, korende abanto babo nigo batagete gotuba egento ekio ebunia. na baria banyene bakagenda goika Sisirikari amo nabagaambi bakaripoti egento ekio. Bono nigo aimokereigwe chuchu goika rinyare koumerana namakotero. Ekirambauti kiarure ase obotuki bwaye kiarigereire omochie o Nyasaye giachire namagoro aye abere.

ekegusii ekenyene igo getakeire, igo bagototebia igo totakeire konyora amarieta aria amanene y'ekegusii, na kerokio twagacha esaiga yaito as'ekegusii. Bono ntotakeiri kogenda Giswahili. Aye. Eh. Eh, that ko master kabisa. Kegusii. Ekegusii kabisa chimbachero chionsi na amang'ana aria atakeire.
Okay, buya sana. Yeah. Ronde toire ribaga eri okwane na eshabiki eri ago omotemi mbuya mono ekero togochi gokora omoroberio bono.
Mm. Yani esabiki. Bari ba banchete kogotegerera Eh. oba obae kwaeri obatemi mbuya mono ase okokonya gogosupport. Kwayerokeire naki? Eye ekorokwa Nyamwembe TV. Oo. Eh.
Abanto baminto bari morigerereti iga iga ase TV eye, naboigo nigo nabaganeirie amaya na kobaa esaruti engiya Mogenderere koba gototegerera, nabaganeirie omwaka omoyia, nabaganeirie ekerimo ase ase ekiya, komokuria, komokonywa, romia oyomino, egekogera nere mwanyabanto otabwati, Onye omonguru okoiire omoniene oye omino, boigo nabaganirie abanto be chireti chionsi, goika ereti eye iga ekorokwa naki? Nyamwembe TV. Nyamwembe TV eye yaikire goika aa ase ebinuchi na emeng'anyi baikire aiga,

gweterere story yaye. Inche erieta riane nigo nkorokwa Nyamwembe Dennis, naende nabo okondoka Omoticha. Koruga iga Nyatieko nakoganeiri chingaki chingiya, Nyasaye akorende.